Шейхова Сәрбиназ булам. Өченче курста укыйм мин. Э, фундаменталь медицина һәм биология институтының өченче курсында һәм бионанотехнологияләр лабораториясендә үземнең фәнни эшемне башкарам. Бүген кыскача гына шул үземнең фәнни эшем турында да сөйләп узачакмын һәм Петри хәсәсендә ниләр барлыгын да без бүген беләчәкбез. Һәм менә Әлеге лекциянең исеме шулай аталса да, Петрик Асәсендә ниләр бар диеп, без гел шул Петрик Асәсе тирәсендә генә әйләнмәячәкбез, аның читләренә дә чыгып китәчәкбез һәм алга таба инде без беләчәкбез Петрик Асәсенең нәрсә икәнлеген һәм анда ниләр барлыгын һәм аны кем уйлап тапканлыгын. Иң элек минем башлыйсым килә. Башлыйсың килә биология фәненең шундый аз фәннәргә бүленеше турында һәм биология фәненең гомумән башка шундый зур фән булып формалашкан фәннәр белән фәннәр белән булган синтезы нәтиҗәсендә барлыкка килгән фәннәр турында. Биология фәне ул бик күп төрле аз фәннәрдән тора, шуның шуларның монда әле берничәсе генә күрсәтелгән, алар Исемлегенә, микробиология, ботаника, физиология, генетика һәм менә инде әйтеп узганымча, шундый зур фәннәр белән синтезы нәтиҗәсендә барлыкка килгән фәннәр, ул биохимия белән би биофизика, зоология һәм башка бик күп фәннәр. Зоология белән ботаника инде ул шундый классик фәннәр, ас фәннәр дисәк тә була. Алар инде күптәннән, безнең эрага кадәр заманнарда ук барлыкка килгәннәр. Ә инде яңа фәннәргә шул биоинформатиканы мәсәлән кертергә мөмкин һәм генетика, Һәм шундый яңа, башка фәннәрне. Бу кешенең әлеге презентациядә булуы бик сәер дә тоелырга мөмкин. Бу Майкл Левит. Ул үзе биофизик, химия физикасы буенча профессор һәм структур биология өлкәсендә профессор булып тора һәм 2013 елда аңа Нобель бүләген тапшырган вакытта, Тапшыру комитеты аптырашта кала бераз, аңа химия өлкәсендәме, физика яисә биология өлкәсендәме бирергә дигән сорау туа һәм ахыр чиктә аңа химия буенча Нобель Нобель бүләген тапшыралар. Һәм аның нигә ул бу презентациядә урын алды, ул микробиолог түгел. Чөнки мин аның күптән түгел генә бер интервьюсын укып уздым. 2014 елда биргән интервьюсы ул аның һәм анда шундый сүзләр бар, аңа сорау бирәләр. Сез алай да нинди фән белән шөгыльләнәсез соң, физика, химия яисә биология беләнме? диеп сорыйлар анардан интервью алучылар. Һәм ул җавабында үзенең әлеге бүленешнең инде искергәнлеген әйтә һәм әлеге фәннәргә ничектер бүленеш ул инде ниндидер үзезеңне саклар, башкалардан ничектер аерыр өчен уйлап табылган әйбер иттереп күз алына китерә. Мәсәлән, инде, мәсәлән, мин микробиолог икән, мин физиканы белмәскә тиеш кеше кебек булып чыгам инде. Яки ул әйткәнчә инде математик икән, химик барлык сүзләренә колак салмаска тиешмен кебек ди һәм алга таба. Аны үзенең фикере әйтә, ул үзе физикларны, математика буенча белгечләрне, санак белгечләрен һәм э, химикларны һәм биологларны бергә җыярга яратам ди. Алар бергә җыелып нидер эшләгәндә, Шундый зур ачышлар ясарга мөмкинләр. Алар бер-берсеннән ничектер дәрес алар һәм менә бүгенге лекциядә дә безнең физика белән биологиянең шулай бергә бер лекциядә кушылуы безнең барыбыз өчен дә файда гына булыр дип уйлыйм мин. Һәм инде лекциянең төп өлешенә дә күчеп китик. Микробиология. Ничек кенә сәер яңгырамасын, микробиология ул микробларны өйрәнә торган фән. Шул ук сүздән чыга инде. Әгәр дә инде сүзнең килеп чыгышына күз салсак, ул грек телендә микрос, кече, кечкенә дигәнне аңлата. Ә латинчадан биос, ул тормыш, логос инде, барыбыз да белгәнчә, ул фән, диеп тәрҗемә ителә. Һәм әгәр дә микробиология фәненә нигез салган һәм аның өлешенә, һәм аның үсешенә зур өлеш керткән шундый галимнәрне искә алмасак, бу дөрес булмас иде. Иң шундый микробларның иң беренче күргән кеше диеп әйтсәк тә була, ул Антони ван Левенгук, ул 17 гасыр һәм 18 гасырда үзенең тәҗрибәләрен уздырган һәм иң беренче булып микробларны микроскоп аша күргән. Ул микроскопны ул уйлап тапмаган, башка кешеләр уйлап тапкан, нәкъ, тик нәкъ менә микробларны микроскоп аша иң беренче күргән кеше булып Антони ван Левенгук санала. Ул аларны бик кечкенә хайваннар дип атый, яки анималькулялар диеп әйтә ул аларны. Һәм әлеге ачыш фән өлкәсендә генә түгел, ә бөтенләй бөтен халык арасында да шундый бер сенсация булып тоела. Әлеге кечкенә хайваннарны, куштырнаклар өчен дә билгеле, карар өчен бик күп халык җыела һәм кемнәр тели әлеге хайваннарны күрергә инде, шулар килә ала һәм хәтта Петр I дә Антоний ван Левенгук янына әлеге хайваннарны карарга килә. Без заманында икенче кеше микробиологиягә нигез салган ул Луи Пастер. Аның иң зур шундый ачышы, пастерлау

Өченче галимебез ул Роберт Кох. Аның иң зур ачышларының берсе ул Түләмә. Түләмә ул сибирская язва була, русча атамасы, һәм туберкулез сәбәпчеләрен ача ул. Һәм менә безнең лекциянең исеменнән инде чыккан Петри касәсен уйлап тапкан кеше булып Юлиус Рихард Петри санала. Ул Роберт Кох белән берлектә ул аның ассистенты була. Алар бергә менә шушы лаборатор савыт-сабаларны уйлап табалар һәм соңрак инде әлеге савытка Петрик касәсе яки чынаягы дип тә атыйлар, төрле чыганакларда төрлечә, Петрик касәсе диеп атала. Һәм ул менә шундый кыяфәттә. Ягъни аларның төреннәре була, бу инде бик шундый современный ди, хәзерге заман ул фетри кесәләре. Булары пластик. Аларның пыялалары да була. Пыяла фетри кесәләре инде кулланыла. Булары инде бер кат кулланыла торган фетри кесәләре. Алар эченә төрле тирәлекләр агызыла. Гадәттә шундый каты тирәлекләр, алар желатин, агар белән баетылган булырга мөмкин. Шундый каты резина формасында инде килеп чыга шундый тирәлекләр. Һәм безнең бишенче галимебез, ул Александр Флеминг, ул антимикроб матдәне, то есть антибиотикны ачкан кеше, пенициллин дип атала ул әлеге матдә. Һәм әлеге маддәне ачу шундый э, бөтен дөнья сугышы вакытында була. Әлеге маддәне ачу бик күп төрле микроб, микроблар барлыкка китергән э, авыруларны дәвалауда бик зур этәргеч була Һәм инде монда бик шундый биш төрле галимне генә без карап уздык. Әгәр дә инде сезнең башка төрле галимнәрне дә галимнәр турында да укыйсыз килсә, менә шундый китапны сезгә тәкъдим итәр идем. Ул Охотники за микробами дип атала. 1926 елда язылган ул китап. Аны 27 елда инде рус теленә дә тәрҗемә итәләр. Әле дә яңадан һәр Күпмедер ел аралыгында ул гел нәшер ителеп торыла, аның актуальлеге бер дә кимеми. Бик тә кызыклы китап, укырга тәкъдим итәм. Җиңел тел белән язылган. Һәм инде микроб нәрсә соң ул? Менә микроб дигәч, күп кешеләрнең күз алдына шундый Доместос рекламасындагы кебек шундый җанварлар күз алдына килә, яки инде Левин әйткәнчә, шундый кечкенә хайваннар, аларның шундый күзләре, нәрсәләре бар кебек инде, төрле очлыклары. Дөреслекте әйтсәм, алар бик гади иттереп төзелгәннәр. Менә, мәсәлән, әлеге слайдта күрсәтелгән эчәклек таякчыгы, Эшерихия коли. Һәм инде микроб дигән сүзгә билгеләмә дә биреп узыйк. Никтер капланылган. Микроб ул микроскоп аша гына күренүче тереклек иясе. Менә кешеләрнең күз, гади күз белән күрү чикләре ул 70 80 микрометр тирәсе, чалыштыру өчен 1 миллиметр ул 1000 микрометрга тигез. Һәм инде әгәр дә әлеге организмнарның зурлыклары шушы 80 микрометрдан да яки 70 микрометрдан да кечерәк булган очракта кеше аны күзе белән күрә алмый. Мәсәлән, эчәклек таякчыгының зурлыгы 0,4-3 микрометр тирәсе. Ягъни аны күз белән генә күреп булмый. Тик әлеге мисаллардан чыгарылмалар да була. Менә мәсәлән, әлеге слайдта Тео Маргарита Намбиенсис исемле бактерия күрсәтелгән. Ул бик зур бактерия, аны күз белән дә күреп була. Аның озынлыгы, зурлыгы диик инде, 1 миллиметр чамасы. 750 микрометр якынча 1 миллиметрга тигез һәм аны гади күз белән дә күреп була. Ягъни аның өчен микроскоп кирәкми. Намибия күкерт энҗесе диеп атала ул. Атама. Нәрсә соң ул микроб? Микроб ул, әйтеп узганымча, иң кечкенә тере организм, күз белән генә күреп булмый. Һәм гадәттә ул бер күзәнәктән тора, һәм аның күзәнәге тышчадан, цитоплазмадан һәм тыш матдәсеннән тора. Аларның һәрберсенең үз функцияләре бар. Тышча инде күзәнәкнең туклануын һәм саклануын тәэмин итә. Цитоплазмада туклыклы материал һәм матдәләр алмашы продуктлары. Ә тыш матдәсендә? Тыш матдәсе ул бүленүдә һәм споралар ясалуда катнаша. Микробларның төрле функцияләре бар. Безнең тормышыбызда зарарлы микроблар да, файдалы микроблар да бик күп. Аларның инде билгеле булганча, зарарлылардан сакланырга кирәк. Алар бик күп төрле ялкынсыну авырулары һәм инфекцияләр уятырга мөмкин кешеләрдә һәм шулай ук азык-төлекне дә бозалар. Микроблар шул ук вакытта бик файдалы да. Менә, мәсәлән, элек-электән үк әле микроблар ачылганчы ук кешеләр ипи дә пешергәннәр, әче сөт ризыклары да әзерләгәннәр һәм әлеге барлык менә шушы процессларда микроблар катнаша. Микроблар. Кайда очратырга мөмкин микробларны? Микроблар алар атмосферада да бар, һавада да бик күп алар, туфракта да, суда да, океан төпләрендә дә һәм хәтта безнең организмда да бар. Һәм менә шундый факт, һәрбер кешенең бер килограмм ярым, бер ярым килограммын яки кайбер чыганакларда 2 килограмм да диеп әйтәләр, микроблар тәшкил итә, бактерияләр. Ягъни бездә без шундый 2 килограммны сызып ташлыйлар без бездә. Алар бактерияләр бездә. Һәм әйе, без сылы тора кала. Хәзер монда аңлатам нәрсәләр күрсәтелгәнен. Бу шулык петричный яклары, аларда ниндидер туклыклы тирәлек салынган һәм беренче А өлешендә монда күрсәтелгән гади шәһәр фатирындагы һавадан Утырту нәтиҗәсендә шундый. Димәк, бу инде беренче рәсем ул шәһәр фатирындагы. Бу, әйтергә кирәк әле, җыештырганнан соң алынган материал. Ә Б өлешендә бу, барыгыз да беләсездер штаб резиденциясен. Бу шундагы һаваның составы. Монда инде санитар нормаларга бик туры килеп бетми, дисәк тә була. Һәм бераз гына Генераль уборканы сорый кирәклелеге ишетә. Таба. Һәм менә шушы бактерияләрне һәм гомумән берәр нинди ярсыткыч матдәләрне кешедә кешедә генә кулланып булмый бит инде аның баштан кешегә кеше куллансын өчен башка төрле организмнарда әлеге матдәләрне сынап карарга кирәк. Һәм инде күбебез күнеккән әлбәттә подобный кролик дигән гыйбарә дә бар бит инде. Күбебез күнеккәнбез, яки ул күсе, яки инде куяннар булырга мөмкин диеп. Тик хәзерге вакытта бик күп төрле организмнарны кулланалар. Шуларның берсе безнең лабораториядә кулланыла торган организм. Ул менә шундый суалчан. Бу аның рәсеме генә инде, алга да без аның чын рәсемен дә карап узачакбыз. Төрле җирләрдә суалчанны төрлечә атыйлар, әдәби телдә инде ул суалчан диеп атала. Әлеге суалчаннарның уртак атамасы бар, барысы, менә шушы, нәкъ шул төр суалчаннар өчен, ул нематодалар. Нематода дигән сүз ул шундый фәнни терминологиядә кулланыла. Һәм менә әлеге рәсемдә күрсәтелгән Ценорhabditis elegans исемле суалчан, ул якынча бер миллиметр тирәсе, Чагыштыру өчен безнең яңгыр суалчаны, 4 сантиметр дип алсак, яңгыр суалчаныннан ул 40 тапкыр кечерәк. Ягъни аны күз белән күреп була, тик менә яңа туган суалчаннарны, яңа туган дип әйтәм, чөнки алар тереләй тудыралар үзләренең кечкенә суалчаннарын. Яңа туган суалчаннарны бик күз белән күреп булмый. Алар өчен микроскоп кирәк, һәм хәтта аларны микросуалчаннар дип тә атыйлар. Һәм нигә нәкъ менә шушы ысулчаннарны кулланабыз соң без үзебезнең тәҗрибәләребездә? Чөнки алар, беренчедән, алар үтә күренмәле. Ягъни без ысулчанның эчендә нәрсәләр, нинди процесслар барганын, анда аларның эчәклегендә нәрсәләр барлыгын үз күзләребез белән күрә алабыз. Әлеге дә баягы эчәклек таякчыгы белән ашатып үстерергә мөмкин, Эшерихия коли белән. Алар аны ашыйлар, бик яраталар. Һәм. Әле бездә дә бик күп ул эчәклек таекчылары. Безнең микробиомны да тәшкил итәләр. Һәм әлеге саучанарның югары үрчемлелеге һәм хайван, кеше гены белән аларның 60-80 процент гены охшаш. Ягъни безнең һәм әлеге саучанарның 60 тан алып 80 процентка кадәр безнең геннарыбыз охшаш әлеге саучанар белән. Әлеге рәсемдә әлеге салчанырга шулай ук охшаган нематода сурәтләнгән. Бу аның рәсеме, егерме тапкыр зурайтылган микроскоп белән төшерелгән фото. Һәм менә аның эчендә сез күрә аласыз йомыркаларны. Һәм инде җитлеккәч, әлеге йомыркалар өлгергәч, әлеге йомыркалардан кечкенә салчаннар чыга һәм шуның эчендә инде, аналыгы эчендә әлеге салчанның йөриләр. Нидән микроскоп аша бик әйбәт күренә алар. Һәм монсы башка суалчан труба трексатоиде исемле, мин үзем шушы суалчаннар белән эшлим, алар белән тәҗрибәләр уздырам. Аңладыңмы? Һәм менә безнең минем фәнни эшемнең темасы шундый шуннардан гыйбарәт, мин менә шушы суалчаннарның диңгез бактерияләре белән мөнәсәбәтен тикшерәм. Шундый диңгез бактерияләре бар, Alcaniborox burkumensis исемле, без алда таба аларны карарбыз. Әлеге бактерияләр нефтьне таркаталар. Ягъни нефтьне, мәсәлән, нефть белән пычранган тирәлекләрне әлеге сорт бактерияләр белән чистарту мөмкинлеге бар. Алар аларны таркаталар һәм Һәм инде чистарталар тирәлекне. Диңгездә алар, диңгез, океаннарда бик күп таралганнар һәм инде нефть белән пычранган тирәлекләрдә алар бигрәк тә күп, чөнки инде анда нефть бар, аларның ашаргалары. Нефть күбрәк булган саен, әлеге бактерияләр дә күбрәк ул тирәлектә. Һәм менә әлеге микроскоптан төшерелгән фотода безнең Турбатрик соцсете нематодасы сурәтләнгән һәм аның эчендә сез нефть тамчыларын күрә аласыз. Әлеге суалчаннар шушы бактерияләрне нефть белән бергә ашыйлар. Үзләренең тереклек итү вакытында, укытаба, менә бу Алканиборкс баркуменсисның шундый рәсеме диик инде, матур рәсеме, тик чынлыкта исә аларның бик матур түгел, укытаба. Шунлыктан менә мондый эраннар күренәләр. Һәм менә шушы аларны бергә культивацияләү вакытында әлеге суалчаннар белән нефтьнең таркалуы тизрәк бара. Ягъни безнең бит инде суалчан бер урында гына тормый, ул әлеге бактерияләрне шуышу нәтиҗәсендә башка җирләргә дә күчерә һәм әлеге тирәлектә, нефть белән пычранган тирәлектә яңадан-яңа бактерия колонияләре үсә башлый. Һәм тирәлек тагын да яхшырак чистара башлый. Шулай итеп, безнең экология ягыннан да микробиология фәне бик зур перспективаларга ия. Микробиологияне өйрәнергә кирәк, микробларны өйрәнергә кирәк, аларны, безнең үзебезнең микробларны сакларга кирәк, алар бездә күп. Ә инде зарарлыларны сакланырга, киресенчә,